machiegni jawinjo na e kinde machalo koda maendi antiere got ramogi kendo achiel kachiel achopo kaendi e wi got mondo ang'e ni to juogi mag wi got weche mage ma gidwaro kolo kawuono nikech abiro mondo alimo kinja makambo mondo sane to juogi wachang'o ewi got kendo sani ang'e ni jowinjo obet piny mos kendo chiko itgi ka dwa ng'e ni to juogi kawuono dwa golo ang'o ewi got okinja ma kambo ok ang'eyo ni to got chal nade ero kamano wuod komenya uh, got ramogi to ber to mokwongo kapok wamiyo nyikwa ramogi to juogi dwa wacho ang'o wakwong waornigi mos Ero. kamoro amawinjo kiwacho kanyo ni gisechiko itgi E, koro wakownigi mos kamoro amora ma gintie kawuono ka juogi ne wuotho koda e piny Ramogi Ajwang', ing'e ni sama juogi wuotho koda e gweng', Awinji. to waneno gigo matimre to koro juogi nyisa no kinja makambo ng'i ane ni chike mage minyalo golo matayo nyikwa Ramogi. Koro kawuono nyakwa Ramogi Ajwang' juogi nikod chik apar matayo mond gweng'. ing'e ni wantie kod mond kapango gi mond gweng' omiyo ka in ni chi gweng' to chik iti winj ni to juok ramogi ajwang' ne dwaro ni mon dak nade e gweng' mano e wach ma juogo gogo kom piny kawuono i got ramogi ka koro wadwa ni waluor gi nyikwa ramogi chik apar matayo mond gweng' awinji ma chik namba achiel nyakwa ramogi ajwang' ka in miyo tin e gweng' kanyo tidwa ng'eyo ni to juok ramogi ajwang' noketo mon dak e gweng' nadi wacho ni nyaka imak lemo motegno Eh, Ing'e ne piny masani mie maonge wach Nyasaye. Mm. Ma ka mon ochiew to dichwo chomo yore. Koro nyaka um- uti gi chik ma ka. Ero. Ing'e ni gi juok ramoga jwang' tijgi tek. Awinji. Kama idhi tede, Mhm. itiyo gi chikno. Mhm. To nyaka ing'e ni- ing'e ni mie ma mon ok lemie. Ero. Ma mie ma mon wuok okinyi ka dhi matho. Awinji. En mie mo en kama obam. Mhm. Koro juok ramoga jwang' dwaro nyakwara moga jwang' ni king'ama mama sama idhi tedo koro idwa loso kari mondo nyithindi chieng' moro obedie. nyaka imak lemo motegno ing'e nitie jomoko maparo ga ni joma chon ek lem ni mato ramogi riambo jogo ema ne lemo momine gidak aming'a molok ta sani kendo niyudo ka gi- gi- gi- gidhi e t- e tie got gidhi wuoyo gi nyasachgi gidhi e Eh. tien madongo dongo mane dongo higini ka giwuoyo gi nyasachgi e mondo omigi yo to nyasachwa ni ing'e nita jomoko chayega ero en omiwa dak higni mia gi wiye Bo ng'ato ti i kor gweng' ma en e wuon ema odwaro tho. Donge emomiyo ineno ka higni machon joma chon ne dongo kata ka en dayo dayo nyalo ti mi gombe ne mana tho. Eh, chon ing'e ni kit ramogi ka kane ng'ato te tuo dwa tho. Mm. To ng'ama tuoni ma koro hoyo ng'ama obiro nene. Ero. Na a sithago gaming'a. Ing'e ni mati yudo ka ng'ama ng'ato dhi neno jatuo. jatuo ywak to bende oywak Eh, ng'acha ywak tho kawe ng'ani be ywak ni tho kawe to kowuok kaendi en ng'ama nodhi neno jatuo chalo ng'ama odhi timo research magolo tuo machando ng'ani kowuok oko kora kodwa keyo nyinge dwa koro kihondko ka jatuo ni owinjo ema nyalo tero koro jatuo ni e lowo waluor gi nyikwa ramogi chik nambari ma be kendo tayo ma juogo golo kama tayo mondo gweng' awinji mawacho ni onge chiemi center Eh, ka koro juogi nyaka wuo motegno kech ng'eni mondo gweng' sani koro kidhi tiyudo ka mond gweng' be saa abiriyo mabe ok mine ok inyal boli lembgi ka gitimogo testing e chiro chik no ichiro chiro to chik ramogo yie to chik ramogo yie ni bilo awinji e ibilo abila ok cham ah, ok cham en ibile ibile ni to bende chieng' oromo dende koso kem kem eh to king'ene na kata ken na wiu to ikwanye mana achiel to ng'ene wach madhi gi kuoni chiro gi chumbi gi chumbi inyang'ane wa bilie kochwado ariyo to wuoth odhi mbele kucha kendo kochwo lwete okapu marito kendo adwa yudo ka kem kem kendo mar ng'ane cha ne bito tiyo mana kite Eh, eh, kit ramogi odag mano awinji Eh, koro i hotel Eh. chi- tinde ing'e ni koro ny- duok ramogi dhawo to ka koro ng'ama miyo be odhi chiem i hotel ng'ama tie- tedo ni nyithindo awinji Eh, to joma chuo to juogi ne ket kwiye mana matin mhm. eh, nikech ing'e ni chon ne chuo gin ji gin jodoto eh. ing'e ni kija dhako achiel to eh. ichwanyre mhm. senta ema dikonyiodhi hose juogi
ko wach ma kata mine mag kor gweng' mhm. biyudo kobet abeta kanyo miyo oguchu gweno to koro kochamo gwen i otel jomage ma bopidho gwen igedo tel en kar bworo yeah. mar wako joma ne kalo manie dhi e safari moro to ol onyalo baye ogayoga ogayoga agaya kech moro make mm -hmm. Koro ing'e ni ot ma dichwo chiemo e otel Aha. to dhako be chiemo e otel Ero. en ot ma koro nyithindo kech nyalo nege kendo mano gweng' mokethre. okinji gen mano kama oseke nikech mae kido ma kosedonjo kuom dichwo to donjo kuom dhako kata chiemo nitiere ot tiyudo komiyo nyathi jag dhi ng'iewo- dhi ng'iewo nyuki e hotel ikel u- u- umadhi Eh, ng'en magi t- ne tim mondi kapango kian mondi kapange tinde mokuothoni donjo kaluo odonjo kaluo to kech mo- mondo kapango mowuok kapango biro kaluo to puonjo mondo kaluo to mondo kaluo koro donjo e gi wigi nono ng'en koro juok ramogo ajwang' Awinji. nyaka ilurigo ero Eh, mak ni in ibiro ni jakapango en kapango riwo dhoudi mang'eny ero koro tim mar ka, ka jokawiny Eh. onge chieng' ma kuru nyalo kope osogo awinji kata ochongori odi kopi opija Mhm. e, kata akuru eh, ode mogero marach kama tieko kwerno mano mare mano mare onge chieng' mosewacho ni awang' ni koth ogoya badwa gedo kunyodhi kendo ode nohero matek e, omiyo mondi ka pango gi mondi ka luo nyaka pogre Mhm. mana ko ka gi ka chak gi pi Mhm. Ah, kanyo ing'e ni nyikwara mogo ng'e ni chak gi pi gipogre lernegi ni ka pig mafuta gipogre ka pig mafuta ero Ah, waluor gi nyikwara mogi chik namba adek ma be tayo mondo gweng Mhm. e korka wach gweno no watieko Mhm. e majuogi dimed ne natem tuo mondo gin kata oguch gweno Ero. michamoga e senta no awiji jomonego bed ni chame en weg lowo mogerie senta emiluongo e miluongo ma joma en goteli kor gweng onego bed ka noguro tikano akana kineno wuon lowo kata ng'ama nouso ni kanyo Eh. iluonge jaduong' gimoro nitie kibebe mondo obi ohosni otel obi hosi ni otel juogigo kata ka kiedo kedo gotel dwa gotel piny to juogigo luwe en wuon lowo eh inyalo chamo guch gweno kama in e ot Awinji. ah chik namba adek nyakwara moga jwa mabe tayo mondo gweng' wacho ni dhako nyaka sidh digri mar gweng' ing'e nitie ga digri mar gweng' ero ing'e ni sama okend dhako iluonge ni chi ot ing'e nitie sano Ukija saa mokele ikwongo ipake ni miya ha. Eh, to ing'e Stage ni- one.
en miya nikech en iye kucha Eh. ing'e ni ko jomong'eye onge Eh. ji mabiro ga mose Yuoche. Eh, no, wa- ng'ani okelo wendo ka wamose Nyekene.
koro chi otni Ero. ot chi otni ing'e ni nitie mon moko Ero. mosetieko higni ah, kata piero ariyo ti dalagi kanyo kata ka liel otimre to ok luongega en onyalo mana loso welo mani odgi kanyo to ka welo nitie ma i dala to ok luongi Ah, koro ramogi ajwang' dwa ni kise ichako gi chi ot nikech ot kanyo ma ang' idonje mibede miaha tae tidhi chi dala Ero. koro ikindi chi dala ing'e ni ka liel otimre e dalau Mhm. tiwinjo kiwacho ni nyaloka nyaloka bende onego bedie ka en mang'o bro rangonwa welogi kaka bet kama mano ing'e ni koro chako idho Mhm. owuok ichi ot odonji chi dala Mhm. kae tibet chi anyuola Mhm. juok luo ing'e ramogi alwandwa ni nitie kendo buche gimoko timre e anyuola Mhm. tineno kiwacho ni nyaseje Mhm. ne ber kod kanyo kado ber kanyo nyaseje chi ng'ane ka ng'ane kendo koka tok oberie marach ae nitie chi gweng' Mhm. ma koro dongruok mag gweng'gi Mhm. en emimanye Mhm. ae to koro nitie chi oganda Ero. ing'e nitie mon moko ma inyalo yudo ku- en miyo mosomo ma kete gari en go timo pesa Awinji. to chi oganda to onge Mhm. ma gik mitimo e gwenge Mhm. jogweng' kiaye En ng'at ma kata kokete microphone to wacho ma- lando mana mwandu ne gi joge mantie loka. Eh, ma tiende ni en chi ot awaluor gi nyakwara mogi eh, chik namba ang'wen mabe tayo mondo gweng Ero. wacho nyaka irit chuori maber Mhm. Ng'en ber dhako ing'e kod ngima mar chwore. Kamano. Kaka chal e gweng'.
Mm. Kirwakri maber e gweng' to chwori to tare. O, ting'e ni ji ochayi. Koro ng'e nyakwara mogi dipenj ni ere kaka lepi ler ing'ama miyo to chwori to chido. Kara ng'ama okendo wadgi e ot ka. En ng'ama miyo no lepe ler Eh. to lep jaode Mm. to chido. Koro Ramogi Ajwang' dwaro ni kini chi i- kini gweng' ng'ama miyo to nyaka irit chuori maber. matiende ni ler mar chuorino ema nyiso mbi mari mar rito keny To in ka koro chuori ki- ko- korom kodi gi chuori Ero. kata ng'ato biro limi dala to chuori chal jatiji Eh, ok ing'e ni kanyo in e miremo max. iyudo ka in dhako matili- material oromi pile Eh, to chuori sandals Eh, at pat eh, ah, en gi- Motuch.
motuch ae wiye kucha botwe gi jwala Ehe. mondo kik wuog wiye ni okia ni lieloga kata ni yuoyoga Eh, to ne- wan in kod- to mari ikado style mok wabi wacho Eh, ma ji neno mano kit ramoga jwang' wacho ni ne michayi ero Ah, chik namba abich nyakwar ramoga jwang' ma bende tayo mondo gweng' wacho ni nyaka ikel nyimineni kama itede nyimineni ing'eni jomon masani koro winjo wachni ing'eni chon e gweng' ne iyudoga ka mond piny moro ng'eny moloyo pi gwenge mamoko ma gichak buchgi awinji iwinjo ni ma buch mond uyoma ma buch mond alego to tinde dhako kamotede ing'eno oonge nyimege nochal na kende Koro neno kende e Iyudo gweng'. ka ji penja ere kaka josuba nyalo bedo motegno e gweng' ka to an Nyisuba. mondo ugenya to adong' kwaywago uru Eh. nyisuba gin ang'wen kende e gweng' ka to an to mondo ugenya wan prang'wen Mm. Koro ing'e ni mon ne mon ne luongre. Ero. Koro iyudo kokelo jowadgi. Koro ging'eny e gweng'. kendo gigenore Kendo gigenre giriwre. To nitie mon ma sani kod itedo. Kata nyimege ne kokel. To an giyudo yuoche gi kure. Mhm. Ah, chik namba auchiel e kwara moga jong mabe tayo mondo gweng' i kor gweng' kanyo wacho ni nyaka iher yuocheni ei gweng' Eh, ing'e ni tij yuoche ng'eny ng'eni ramoga jwang' juok ramoga jwang' ne kidwa ni dhako we chuore nora- no- noran Eh, kech kane useyude bunyuolo nyithindo to koro kiwe chuori mak nan kodhi maranno olemo mane kwaro chamo koro diko lak koro yuoche ne nyalo kike matin ka mhm. mondo od ng'ani kik lal ok ijigen kata mani ot kaendi yuochego konyo mang'eny eh. iyudo ka dichwa noselokore tung' mosgo kodi ka hmm. to yuochego kompin ka maler chiwa ok idhi kamo wuodwa in ma nyaka ilo kiti mondo wane kama wakete nyarwa ni mondo kama wakete yuoro ni dodagi kwe in eh. miketo yuoro gi koko ee eh, koro ing'en mon mon gweng' nyaka ng'e yuocheni nyaka chikra mogi dwari kidak i gweng' mhm. nyaka irwak yuocheni mhm. kech gine ma ka koro chuori owuok kodi mach to gin ema ginyalo konyi awinji a chik namba abiro nyakwara mogi ajwa ma juogi ogole kot ramogi kan tayo un nyikwara mogi ma mine modak e gweng' wacho ni nyaka iher puodho ng'en ofis mar jagweng' en puodho kanyo ma mwandu wuokie kalam ma jagweng' en kwer mano mwandu Eh, mane mare to gweng' ma mon ohero puodho Ero. ema nitie chiemo Mhm. to gweng' ma kech ng'enyie en gweng' ma mon ok tiye matek ing'eno gweng' ma mon oranie dhi nyiewo alot e puodho To Odhi nyalo ti puodho to puodho to en achiel. Odhi nyalo ti chiro to puodho to en achiel. en e dhako biyudo ma kodhi e puodho to ong'iewo machunga ka machunga owe e puodho ong'iewo rabolo rabolo owe e puodho Monyiewo- alot nie puodho Monyiewo kago gin mag gweng'. to Kae gwengo mokelogi e chiro ka obendo onego tim ma- mitimo tikeli chiro ka. kamano Koro chiro bedna kuminyie gir kado. awinjo kuma juogi kelono Nikech dhiang' tinde kinyal yang'o dheri. Mhm. walwar kode gi chik namba aboro nyakuo ramoga jombe itayo un jogweng' mhm. mond gweng' mhm. wacho ni jaodi ka jakong'o mhm. nyaka irite maber mano jaodi eh, ing'e ni jaodi ka jakong'o nyaka irite nikech gichiemo be maber ing'e ni jakong'o bende gin thuondi mag gweng' nwasenyiso nyikwa ramogi okinja bende nyakubedo koge ni konge no omiyo noyiere e to ing'e ni ka jaodi jakong'o nyaka imor i gweng' nikech eh, en thuon mm. ing'e ni kata ka ng'ato okethre e kor gweng' ng'ato tho koro idwaro thuondi makunyo mhm. ok en ema odhi kanyo kata idwaro thuondi manyalo kwero wach ratiro eh. ibiro yudo ker mana jakong'o eh, en ema kubiro kanyo to siema siema ng'ato gi wache odhi matho ne ng'ato mano ng'ama rie gweng' mm. eh, ng'at madwa kethre na ka jakong'o wache abiro wachoni mm. waselingni gaming'a To koro mano emomiyo Ramogi Ajwang' dwaro ni jaodi ka jakong'o nyaka irite maber. Ero uru. Korka luok ka to akia ni juogi inene na nikech thoth jokong'o oluoro pi. Ok oluoro kawo wath.
Eh, nigo wacho ni kong'o ok winjre gi pi. To To kong'o- Ramogi To kong'o tiloso gi pi. kong'o tiloso gi pi Mano mako- giwu- mano giwuondo Mano juogi. nyaka juogi kol wach ni ewi got ka be non wach ni. Eh, koro dhiyo ng'ama duong' to dak idi gi- ni- Gi ni- thuon. eh, ni bi luokri. Mm. Gi koro kaka koth ti biro ni. Inyal dhiye. Mak mana Eh? ni ng'e kore okija ditie mondwa moko mong'e rito chwoge kata okawo wath mm. kata oluoro wath yeah. oyie ting'o pi moter gi besen aa ing'e ni mon mariek ma mhm. bende ineno kineno jakong'o maler mm -hmm. ing'e ni chiege ong'e kore mm -hmm. samoro osedhi bokawo ne patila bwache ni wuon adhiambo uh -huh kidhi iluokri biduogo
gini en ka asechunge e wi mesa ka neno mna kowacho nyamara ah. ah, kela ne su- wa- gen- sponge wa Sponge gi suturu Eh, gi pi ma- sabun. pi ma kik iol mang'eny kendo kawuono itimo nabero kadhi ka ng'ato kawuono amadhe mna kata nindi bathi ah, nyaka ang' owuoggo nyaka owe mak owuoga odwaro wiriwo gosiepe Eh, obe odwa miriwo gosiepe ing'eni mit kong'o mit kong'o en kimadhe gosiepe awinjiji haya chik namba ochiko nyakwara moga jwang'wa bende tayo mondo gweng'i kor gweng' kanyo Aha. wacho ni nyaka irwakri maber ing'e ni gweng' opogore kod kapango gweng' igwenyri gi joma uluorrego. To bende wendo moro amora momi luor nyalo donjo apoya. E, ing'eni kwacho ni nyaka irwakri maber. Mhm. Ok wacho ni koro irwako kitenge, lewni, suit, mhm. mon. Ing'eni irwakri maber no tiende ni rwakruok man gi luor. Mhm. E, gweng' ing'eni ok inyal dhi kawo nanga duka ni irwako. Nikech inyalo wuotho to kiromo gi ng'ato ka ng'ado koth rabuon ipuodho. To ni koth miya bende adhi apidh. Ani ting'e gi lewni mag pesa. Koro rwakruok maber cha en rwakruok ma- momi luor. ma nyaka iritri nikech eh, or nyalo monji sa asaya ng'ama imiyo luor nyalo monji ibed gi dipuodho kata mana i odi kata mana i dala Aya, chik namba apar ma juogi lorogo chike gi nyikwa Ramogi matayo mon mond gweng' awinjo kama juogi kelo no kor gweng' wacho ni nyaka irit nying thuru E ing'e ni piny luo juogi dwaro ni dhaki luongo gi nying thurgi. Eka bende en gi nying.
Nyar Asembo, nyar Nyakach, mhm. nyar Alego. To ma nyingi olalo koro duogo na tieno. To ng'eni kitimo mar ng'eni kitimo marach. Awinjo.
Kitimo ni gweng'u mano Ramoga Jwang' noketo. Ng'eni nyar Kano. Aha. Ka nyar Kan oting'o gige ot Aha. modhigo, ting'e ni nying Kan ema koro kethre. Nyi Kan ogo aga gi gige ot. Gin jotom ng'wech. Eh, gi jotom ng'wech. Gimburo ng'wech mar To, atari ka to nyamburu. ka nyar Alego, nyar Alego kokuoyo bilo, Ero. to nyi Alege ma nyingi Ema mara- nyingi gidhi. Nji- nyi Alego go, nyiri mohero yath. Mhm. Ka nyar Kisumo olalre gi yuore, to nying jo kisume madhi marach mhm. ni kisumo go wange gi targa koro ramogi ajwang' nowacho ni kudni achiel ema towo ring'o mhm. koro gweng' midhiye mhm. ramogi kidwa ni oluongi ni atiye ni inyalo lal ni ji yamo nyaka luongi gi nying thuru nyaoyoma nyasakwa mm, nyaka denge nyaka denge koro nyaka irit nying thuru nikech kitimo gimo marach to in ema nying udhi okinja nying thuru no nyaka irit nikech wede ni dwa biro limi kaendi to onego bed ni kochopo achopo e senta moloria ni to penjo ni mm. okunyisa ka nyasuba ni a ridri mana gi omel mamol bwalo nyasaye mana chopo Eh, koro ing'e ni takini nyalego Eh? to ng- wadu moro biro limi Eh? to yudo kihodo yath e tok ot iswago yath awinji Eh, to iwacho ni aloso yadhni ni nyath- nyathina Mm. Eh, ok iwacho ni ah jaoda ni mer ne kane kaka ber Eh. mani ing'e ni ng'ama owuok Nyal- nyalego ketho m- chuoge gi yien Eh, koro ageno nyikwara moga jwang' ma mond gweng' komako chikegi To gwenge bodhi adhiya maber kaka piny Ramogi Ajwang' machon. Mana kamano jawinjana ne wan kod Okinja ma Kambo i Got Ramogi kaendi Kokinja koloche kapar matayo mon ei gweng'. Ei gweng' kaendi kae kama koro dhakoni dwa dakie nyaka giko. Gima duong' ni nyaka ilos nyingi kendo irit nyingi. Ny- Rit nying kama iaye, rit nying gweng', rit nying chuori, rit nying dalau, rit nying nyithindi. Kiduwo nyingi to mae nyingi biro lal nyaka chieng' idhi e lowo nyinga tobi jakomenya nyathi kimirwa